An no dësen impressionanten Déieren komme mir elo bei Mënschen, déi dacks eréischt schaffe ginn, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen. An eiser Serie D'Nuetsschicht geet et elo bei d'Eisebunn. Am Centre de Maintenance zu Bouneweg schaffen eng 300 Leit, eng Rei dovunner och an der Nuecht. D'Rosa Clemente huet zwee jonk Männer begleet, déi ronderëm d'Auer am Asaz sinn.

Et ass 21 Auer. De Max Beemchen an den Tim Scholtes hunn elo just hir Nuetsschicht ugefaang. Ok, ech kucken op ech eppes fannen. Yes, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Zesummen mat zwee weider Mechatroniker sinn si den Owend fir den Dépannage vun den Zich zoustänneg. Yes, ok. Gutt. Mir sinn nämlech zu Bouneweg am CM 24, dem Centre de Maintenance vun der CFL. Nuets ginn hei déi kleng a grouss Boboe ronderëm d'Eisebunn kontrolléiert a wa néideg gefléckt. En éischte geplangten Asaz steet och scho vir. Fir d'éischt mussen de Max an den Tim awer bis eriwwer an de Magaséng am Atelier Central. Dee bréngt ons elo d'Glasscheif vum Nouthummer, fir dass mer déi herno wiessle kënnen. Top, Merci. Jo, dann huelen elo déi Scheif an dann kënne mer déi wiessle goen. Gi mer nach Geschir sichen yes. fir séchert System an dann äh, kontrolléiere mat dee mol. Hei si mam AC, dat eng den Haaptatelier fir Revisiounen ze maachen. Zich kommen hei ran, wann man fir der Aktie op den Daach brauchen oder ënner den Zuch an d'Foss, fir dass mer do gudden Zougrëff hunn. An du stinn och déi meeschten äh, Stockage-Saachen aus Magaséng, zum Beispiel déi meescht Revisiounsgleiser an och äh, Schild, Stécker fir d'Sécherheetstester ze maachen an aner Saachen nach. Sech gläich hei fir. Ok, da këmmer mer sech elo ëm d'Zrécktrëppelen, wou mer komme sinn. Jo. Da gi mer op d'Maschinn. Et ass scho schéin hei owes erëm ze trëppelen. Et ass e bëssen. Ass wéi een klengt zweet Doheem hei. Ech wollt eigentlech am Ufank net unbedingt direkt op d'Eisebunn, ech hat einfach e bësse rondrëm gekuckt wat et sou fir Méiglechkeete gëtt, well ech ëmmer e bëssen am Elektreschen gär gemaach hunn an du war ech op d'Eisebunn do mech fir Mechatroniker do virstellen an dat huet mer eigentlech zimlech gutt gefall a wéi ech du bis am Gaang war, war ech awer direkt begeeschtert fir dat ze maachen an dat Modell richteg cool fonnt hunn. Ah dach hei steet se, mä d'Bronze ass och schonn drop. Kucken elo enk de Feelerspäicher vum ETCS, onsen Sécherheetssystem, duerch. Mer duerfs offensichtlech fannen. Hei war elo alles gring, dat heescht hei war elo kee Feeler deen offensichtlech ustoung. Dann den DRU, eideg Blackbox vun der Maschinn, wann iergendwou eng Kéier en Accident ass, wou och alles Daten opgezeechent sinn. Duerch den Error verschidden Feeler dra stinn, evenl. Eng falsch Donnée aginn, dat ass och näischt weider Schlëmmes. Do hu mer leider näischt méi Krokretes fonnt, wouduercher mer elo musse weider man an herno da méi pauschal Tester musse man, fir ze kucken, ob mer eppes fannen. Sou, da musse mer nach den Emergency Brake Test man, dat ass fir d'Noutbremssëtzen ze testen, ob de System och wärend der Streck kann d'Noutbrems maachen an. Dass dat och sécher funktionéiert. Also fir d'éischt muss mer dofir d'Bremse léisen. Hei gesäit een d'Brems, déi geet bäi a lass. Dat mécht d'System vun eleng an hee seet schonn, d'Pedal ass elo bei. Elo si mer hei souwäit fäerdeg. D'Bremse fänkt un, de Computer un ze hänken an dann Mir ginn ons nach Méi. Déi nei Maschinn ass esou. De Sécherheetssystem hei denks de do fils de Computer un. Oder fir Dieren kanns de och ausliesen. Denks och de Computer wann déi Problemer maachen fir och Feeler kënnen ze lëschen oder. Et ass ze vergläichen wann en Auto an d'Garage geet a si liese mam Computer. Wann den Auto e Feeler huet, do mat aus, kanns do mat vergläichen. Ma als Kand war ech och schonn ëmmer e bësse faszinéiert vun Zich. Ech hunn et ëmmer cool fonnt, déi ze kucken. A vue que well mäi Papp och hei geschafft huet als Accrocheur, hunn d'Zich emol nee gehong. Da koum hien eng Kéier mat engem Flyer heem an huet mer du gewisen, dat se hei Ausbildungsstellen hunn. An dunn hunn ech mech eben drop gemellt a säitdeem sinn ech hei. Ech vergläichen dat ëmmer gäre bësse mam ACL. Just dat mir elo keng Zich ofschleefen, mee mir gi se awer och eraus op d'Streck. Wa si een van der Gare stinn, gi mir se och depannéieren, sou gutt wéi mer kënnen. An dat ass an sech sou den Job, dee mir hei maachen. Hei huet een sech e bëssen ee Spaass gemaach an d'Fënster futti gemaach an den Hummer matgeholl. Ech weess zwar net genee, wat en domadder mécht, mee mir mussen op jidde Fall elo een neie montéieren. Zack. Den Hummer ass elo rem ersat, d'Glas ass nei drop gemaach ginn. Elo ginn mer an den Atelier fir den klengen Depannage. Do war en Problem mat der Héichspannung op engem Zuch an da ginn mer enke kuerz op den Daach kucken wat do genee geschitt ass an ob iergendäps gutt ass. Den Nuet trëppele mer hei relativ vill. An enger Schicht ongeféier sou 10.000 Schrëtt. Heiansdo e bësse méi, heiansdo e bësse manner. Et hänkt e bëssen of of, wou d'Saache stinn a wéi vill Aarbecht mer hunn. Owes ass et relativ, soen ech mol, spektakulär, och mat all de Luuchten, wann s de dann dee grousse Site hei gesäis. Et ass relativ flott. Oder och fir Weekends, wa mir méi eleng sinn, wéi samsdes. Do si mir ganz eleng, do ass keen op der Nuetschicht hei. Ass och mol cool einfach mol ganz eleng duerch den Atelier ze lafen, ouni dat do iergendeen aneren am gaang ass iergendeppes ze maachen. Jo. Hei ass elo d'Konsol fir d'Catenaire un an ausschalten an dës mat fir dës Gleis awer och just. Sou, elo muss mer nach Catenaire eraschwenken, déi fiert elo do eran. Sou, elo schalte mer d'Nacelle fräi vun dem Schlëssel dee mer elo virdru krut hunn aus der Anlag. Zack, an elo kënne mer an d'Héicht fueren. Hei war enk een Iwwerschlag uewen op de Catenaire, wéi een och hei da gesäit. Dat ass, wéi einfach gesot, ee Blëtz, deen einfach iwwergeschloe huet, op de Catenaire eriwwer. An dat kann eben hei esou Brandspuere verursaachen oder datt vläicht eppes futti geet. Dat heien ass och net weider schlëmm. Hei war just enk op den Arche selwer. Dat kann Virkommen wann et reent oder esou weider oder besonnesch am Wanter gesäit een dat oft wann een Zuch fiert, dass et läit uewen iwweraal blëtzt. Dat ass wann alles gefruer ass an de Blëtz entfréiert dann kann den Air souzen onfräiwëlleg, mee dat ass näischt wat anormal ass. D'Maschinn ass souwisou ëmmer geäert, dat heescht falls iergend eppes op den Zuch hei selwer drop geet, Geet direkt roof an d'Schinnen. Dee Spann dra bass de awer sécher. Merci. Ech giff scho soen, am besste giff mer awer schonn d'Nuetschicht gefalen, well d'Ambiance ass einfach owes anescht ass wéi moies oder mëttes. Du bass méi roueg wéi dech. An jo, ech haten och einfach e coolt Gefill, wann déi aner schlofe ginn, gees du schaffen. An moies ass dann ëmgedréint, du kanns schlofe goen, wann déi aner schaffe ginn. Et ass einfach aneschters wéi esou eng Mëttesschicht an eng Fréischicht. Also fir d'Privatliewen hunn ech d'Fréischichten am léifsten a fir ze schaffen hunn ech d'Nëttschichten am léifsten. Bei de Privat ass halt Fréischicht am schéinsten, well ech do just 6 Stonne muss schaffen. an dann um 12 Auer scho fräi hunn an dee Moment nach de ganze Mëtte ka mat menger Famill verbréngen an d'Nuetsschichten halt, well déi meescht Saachen, déi falen halt owes un, well dann d'Zich net fueren an dann d'Aarbecht och do ass, déi méi flott Aarbecht och fir déi ze maachen. Esou laang e beschäftegt ass op der Nuetsschicht, do geet et mat der Middegkeet, esou laang s de beschäftegt bass. Mee wann s natierlech erëm e bësse muss wäerden, wat mer och heiansdo hunn, bis dat den Telefall rëm schellt a mer erausginn, do kann ee schonn heiansdo e bësse midd ginn, jo.

So, déi geet. Ok. Yes. So, mir sinn hei elo fäerdeg. Mir ginn elo nach Stécker an Atelier sichen fir den nächsten Zuch. An dann deponéiere mer deen a fäerdeg. Jup. Jo, a mir maachen eis op dëser Plaz dann elo aus dem Stëbs, fir den Dépanneuren net méi am Wee ze stoen. Mir wëlle jo schliisslech datt d'Zich moies mat Zäite starten.